تے اج اساں ہک واری ول ستلج دریا دی مݨ تے آئے ٻیٹھے ہیں۔ اج چوداں اگست ݙو ہزار تریوی ہے۔ آزادی دا ݙینہہ ہے۔ آزادی دا جشن منایا ویندا پئے اور اج اتوار وی ہے۔ تے اج ساوݨ دی وی آخری ݙیوہار ہے بدرا لڳ ویسی اور ٹھڈی ٹھڈی ہوا گھلی کھڑی ہے ماشاءاللہ ݙیکھو پاݨی وہندا پئے دریا دا پیٹ بھریا ہویا ہے الحمدللہ سویر دا ٹائم ہے سئیں اے ہݨ ہݨے ہݨے سجھ ابھرے نواں سجھ ابھرے اللہ کرے اے سجھ اے ݙینہہ اور اے خوشیاں اے آزادی اور اے جشن ہمیشہ رہ ونڄن ایویں ساݙا ملک ایویں ساوا سوکھا رہ ونڄے، ساݙا بہاولپور ساوا سوکھا رہ ونڄے، ساݙا اے دریا ایویں تر و تازہ رہ ونڄے، ایویں آباد رہوے، ایویں وہندا رہوے۔ اڄ ساݙے نال موجود ہن بہاولپور دھرتی دے ݙو عظیم سکالر، محقق، دانشور جنہاں نال اساں دریا دے حوالے نال ڳالھ مہاڑ کریسوں۔ میݙے سڄے پاسے ٻیٹھن پروفیسر ڈاکٹر محمد ممتاز خان صاحب سرائیکی زبان و ادب دا ہک سنڄاݨ سنڄاپو حوالہ ہن، استاد ہن، محقق ہن، نقاد ہن، ٻڑا شاندار انہاں دا کیریئر ہے، سرائیکی زبان تے ادب دی خدمت دے حوالے نال انہاں دیاں خدمات بھلݨ دیاں کائنی تے سارے میݙے ایݙوں کھٻے پاسے ٻیٹھن تھے حفیظ طاہر گھوٹیا صاحب محقق ہن اے وی اور شاعر ہن ٻڑے شاندار شاعر ہن منظوم سیرت پاک دے

لیکن اتھاں ریت ہوندی اے۔ اج الحمد اللہ واندھا پئے اور دریا واندھے چنگے لگدن۔ تے اے تساں چونکہ ڈاکٹر صاحب سرائیکی زبان تے ادب دے استاد ہیوے۔ ساڈے ادب دے وچ وی انہاں دریاواں دا ذکر موجود اے۔ ظاہر اے انسانی آبادی، انسانی تہذیب دریاواں دے کنارے تے پروان چڑھی اے۔ دریا تے انسان دا بڑا منڈھ قدیم دا ساتھ ریہے۔ تے اے دریا ساڈی روز مرہ زبان دے وچ وی شامل ہن محاوریاں آکھاڑاں دے وچ وی شامل ہن دل دریا دل جیا جیا دل دریا ایویں ساری شاعری دے وچ سارے ادب دے وچ وی شامل ہن تے تساں ایں حوالے نال کوئی گالھ مہاڑ کرے سو سائیں گالھ اے سائیں کہ شاعر جیڑا ہوندے جی ہاں یا ادیب ہوندے جی ہاں او بنائی طور تے معاشرے دا عکاس ہوندے جی بالکل ایویں سائیں ایویں او اپنے وسیب وسیب دے منظر نامے، اتھوں دا لینڈ سکیپ، اتھوں دے لوک، اتھوں دی وسوں، انہاں دے عقائد، انہاں دی سوچ، انہاں دی گزران کوں شاعری دے ذریعے انہاں دے جذبات و احساسات کوں پیش کریندے۔ دریا کیونکہ ساݙی وسوں دا ہک اہم حصہ ہے۔ سرائیکی خاص طور تے سرائیکی وسوں دا۔

تاں اساں ڈیدھے ہیں کہ ہر شاعر کول کہیں نہ کہیں حوالے نال دریا دا بیٹ دا اتھوں دے لوکاں دا ذکر محجود ہے لیکن ہک اہم جیڑا شاعر ہے نا جیندی خاص طور تے سنجان بنی ہے دریائی ثقافت کوں جئیں سب توں زیادہ موضوع بنائے

او ہک درشن بݨدا پئے موضوع بݨدا پئے اور اساݙے میں وچوں پڑھدا بیٹھا ہوں بڑا خوبصورت آرٹیکلز ہن یوسف نون دے جیڑھے ماحولیات دے حوالے ماحولیات دے حوالے نال تاں او ماحولیات دے حوالے نال دریا جیڑھا ہے او بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ساݙی شاعری دا اچھا سر اے جیڑھا ساݙا ستلج دریا ہے جیکوں ہاتھی دریا وی آکھیا ویندے ایکوں رتا دریا وی آکھیا ویندے

جی ہاں اوکو کوئی بیا آدھن جی ہاں او چھوٹی ہوندی ہے تے بڑی اوندا وی ذائقہ بڑا لاجواب ہوندا ہے بڑی سوادی مچھی ہوندی ہے تے اے سارا جیڑا ستلج دریا ہے ایندے وی اپنی ہک انج سنجان ڈہی ہے انہاں دریاواں دے وچ ایں دریا دا واہن ایں دریا دے کنارے دے اتے آباد لوکاں دا مزاج انہاں دا مطلب او ورت ورتارا جی ہاں۔ اے وی بڑا مثالی اور بڑا مطلب ہک اپنی انج سنجان۔ ڈاکٹر صاحب اے جے دریا ہے نا کتھائیں گھاگھرا دا اے نا جیڑا جاڑا بھرا لگدے کیوں جو انہاں دا شکم کٹھا رلدے۔ جی اچھا ایندا جیڑا سارے سرائیکی وسیب وچ ناں ہے نا جیویں سندھ دریا ہے۔ سندھ دریا دا ناں اٹک کنوں اتے جیڑا ہے نا اباسین ہے۔ اٹک کنوں گھن کے گڈو بیراج تک جیڑھا سرائیکی وسیب ہے، سرائیکی خطہ ہے، ایندے وچ اساں اینکوں سندھ آہدے ہیں۔ اگاں جیویں ایہ سندھ وچ داخل تھیندے ایندا ناں مہراݨ بݨ ویندے۔ ایویں جیڑھا ساݙا ایہ ستلج دریا ہے نا سئیں، جی ہا، ایہ جیویں ستلج ساݙا دریا ہے ایندا پراݨا ناں گھارا ہوندا ہئی۔ اے ہن وی ساڈے جیڑھے بزرگ ہن او ایکوں گھاگھرا سڈیندن۔ ایندا ہک ناں۔ اچھا گھاگھرا تے گھاگھرا ہک۔
ناں ناں گھاگھرا بی آہے۔ اچھا۔ گھاگھرا، ہاکڑا تے سرسوتی او ہوں ہاکڑا دے ہی ترے۔ نارا نارا وی آندھن اوکوں۔ جی نارا وی آندھن جی جی۔
تے اے جیڑھا گھاگھرا دریا ہا ایندا ناں اور ایں دریا دا جیڑھا واہن ہے او وی اپݨی مثال آپ اے کیونکہ اے اے یعنی ساݙا جیڑھا اے ستلج ہے اور جیڑھا بیاس ہئی سک ویا جیکوں اساں آہدے ہیں او تاں ٻہوں پہلے سک ڳئے اے اے ݙو دریا ایہو جے ہن جیڑھے مشرق کنوں مغرب آلے پاسے واندن باقی دریا جیڑھے ہن او شمال کنوں جنوب آلے پاسے واندن اے ݙو دریا جیڑھے پاکستان اچ داخل تھیندن موجودہ پاکستان اچ تے اے انہاں دا رخ ہوندے سجھ ابھار کنوں ݙیلاہ آلے پاسے۔ اور اے اے جیڑھا ساڈا ستلج ہے اے اینویں سدھا ویندے سئیں اتھوں۔ تے اے جلال پور دے نیڑے ول ایندے نال آ کے بیاس ملدا ہائی جیڑھا بہوں پہلیں سک گئے۔ اتھاں مل کے تے ول اگاں جیڑھے ویندے ہن اے پنج نند ونج بنڑدے ہن۔ اوڈو پچھوں راوی جیڑھا ہے او ہیڈ سیدنائی کنوں مل ویندا ہائی چناں نال۔ چناں پچھوں جیڑھا ہے نا ہیڈ تریموں کنوں جہلم نال مل کے چناں بنڑ ویندا ہائی۔ ول ای اے او چناں دے نال نال اگاں مظفر گڑھ ضلع کراس کریندے۔

او مطلب جیڑھے ویداز ہن اوندے وچوں ہک جیڑھی کتاب ہے وڈی رگ وید ہے او رگ وید دا جیڑھا اوندے وچ بیانیہ ہے اوندے وچ جیڑھا لینڈ سکیپ بیان کیتا گئے او ایہو ہے۔ شتادرو دا۔ ہاں جی ہاں او ایہے ندیاں ہن ایہے نہراں ہن اور ہیندا کنارہ ہی لگدے۔

اور اتھاں کوئی انڈسٹری وی کوئناں ہئی۔
اور نواب صاحبان جیڑھے ویلے اتھوں سندھ دے وچوں آئن تاں اوں ویلے تاں انہاں دے نال کوئی مال و اسباب کائناں ہن۔ بلکہ او تاں بڑی مشکل دے نال او قلعہ فتح تھیا۔ تاں او کیا وجہ ہئی کہ ریاست اتنی خوشحال تھئی اور او
بیاں علاقیاں کوں سپورٹ کریندی رہ گئی اور اوں دا پورا ہک نظم و نسق جیڑھا ہے او موجود ہا۔
تاں اوں آکھیا سی میں۔ آدھاں کہ اکنامکس ڈیپارٹمنٹ جیڑھا ہے نا ایندے اتے ریسرچ کرے کہ جیڑھے اتھاں دریا وہندا خاص طور تے ستلج دی گالھ کریندے بیٹھے ہیں ہیندے وچ انڈس کوئین چلدی ہئی نا انہاں آکھیا سی ایندے اتے ریسرچ کراوے اکنامک ڈیپارٹمنٹ کہ اے جیڑھا دریا ہے جیڑھے عروج تے وہندا ہا سٹیٹ دے دور دے وچ اج توں ݙو ترے سو سال پہلے

اے ریلوے ٹریک جیلے وچھایا گیا نواب صاحب آکھیا کہ میں ایندے پیسے ڈیساں تہاکوں تے ول او پیسے جیلے گھنن دا ٹائم آیا نواب صاحب آکھیا بھئی اے جیڑھا تساں ساڈا دریا استعمال کریندے رہ گے بھئی اے جیڑھا ٹرانزٹ ایتھوں تھیندا رہ گے او اوندا مسول جیڑھا ہے او بنڑاؤ او مسول اتنا بنڑیا بھئی او اوندی جیڑھا او خرچہ ہئی ہوندے تقریبا نیڑے تیڑے ونج پی او جڑا ستلج ویلی پروجیکٹ ہاں جی ہاں جی ہاں او ہن بالکل تہاڈی گال درست ہے کہ اے دریا ہی اوں والے موٹر وے ہن ساری تجارت ہناں دریاواں دے ذریعے تھیندی ہائی ہناں دریاواں دے وچ ہی او بحری جہاز چلدے ہن ملتان جو وڈا مرکز ہائی تجارت دا اوچ کو دے گنو جی ہاں اوچ اوچ وی تاں بندرگاہ ہائی جی ہاں بندرگاہ وہاں اے سارا اگر تھوڑی جی تاریخ والے پاسے پیچھے تو موڑ تے دیکھوں تے ساݙے کنے جیڑھا علاقہ اتھاں کوں جیڑھے ویلے گنویری والا عروج چیا، موہنجو دوڑے تے ہڑپہ ایندے صوبائی طاقتاں ہن، اوں ویلے اتھاں تک جیڑھے عبرانی زبان دے لفظ این او فرائین دا دور ہا تے اتھاں کیت گنویری والے دے عروج دا دور ہا، اتھوں جیڑھی تجارت تھیندی ہئی اوں اتے تاجراں دے نال لفظ آئن تے اتھوں سرائیکی لفظ گین جیویں کاتی دا لفظ ہے اتھوں کے ٹریول کر تے اتھاں گئے یعنی ایں دریا نے ساڈی لسان کو وی لسان تے وی احسان کیتے۔ بالکل ایویں ایویں ہی تھیندے نا سی اے لوکاں دا انٹریکشن جیڑھے تھیندے میل ملاپ تھیندے روزگار ودھیا زبان اوندے نال ظاہر ہے تہاڈی ظاہر تساں بولنے گال کرنی ہک بے نال اے نویاں زباناں ایویں وجود اچ آن نا۔
سرائیکی زبان دے حوالے نال ای ہک جیڑھا نظریہ ہے او ای ہوئے کہ سرائے کی زبان یعنی سرائے دی زبان ہے۔ او جیویں تاجر آ رہا ہن مکہ مکرانے۔ جی ہا جی ہا جی ہا۔ اچھا جیڑھا گنویری آلا ذکر بیٹھے کریندے ہو تساں یا ڈراور یا جتنے قلعے ہن سارے ریاست دے۔

دریا نکلسی تے ول تہذیب نکلسی جیویں آدھے وے کہ اس ظاہر ہے شاعر وی تے معاشرے دی عکاسی کرنا پیا ہووے نا تے انسان دا تے مطلب او گزارا ہی کہیں دریاواں دے بغیر جیویں اشو لال آکھیا ہی دریا او دریا اساں تیرے پونگے تو سارا پیو ما تے اے واقعی لوکاں واسطے پیو ما دی حیثیت نال ہے اونویں لوکاں دا خیال رکھدے جیویں پیو ما خیال رکھدے اونویں اپنے کنارے دے آباد لوکاں دی پرورش کریندے انہاں کوں روزی روٹی اونہی ہک وسیلہ بنڑدے جیویں پیو ماں وسیلہ بنڑدے تاں ایہ دریا دا انسانی حیاتی نال انسانی تہذیب نال بڑا گھاٹا گانڑھا سانگا ہے اور جتھ دریا سک ویندن اتھ تساں ڈے گھنو تہذیب مر ویندی ہے لفظ مر ویندن جی گھوٹے سے وعدے سونا لفظ استعمال کیتے وے کہ دریا جیڑا پیو ماں ہے تاں میں تھوڑا جا اگر میکو اجازت ڈیجو تھوڑا جا میں اضافہ کراں کہ پیو ماں جیڑے ویلے مر ویندن

نینگر سارے بیرون ملک چلے ڳئے کوئی اتھوں کوئی سمندراں وچ ٻݙ ڳیا کوئی روزگار ایہے جیڑھے ہݨ اتھاں کنارے دے آباد سامݨے جیڑھا پل ہے اتھاں جیڑھے اساں لنگھدے ہاسے بچپن وچ آندے ویندے ہاسے میں نانکے ویندا ہم جھانگڑے میرے نانکے ہن تے اساں گرمیاں دی چھٹیاں ویندے ہاسے تے اتھاں کنارہ آباد ہوندا ہئی اوں ویلے پاݨی وہندا ہئی دریا دے وچ

اپݨے نال تہذیباں کوں ارتقائی مراحل طے کرویندا ہویا ایویں لنگھدا رہسی تے دعا کرو اللہ کرے ساݙا ستلج ایویں واہندا رہوے اینکوں کہیں دی نظر لڳ ڳئی اے لڳدے ایویں جیویں اوں آکھیا ہئی نا او اشتر دا بڑا سوہݨا ݙوہڑا ہے کہ او جیڑھا گھر ہوندا ہا پکھیاں دا او بدل کرائیں ٻیا گھر تھی ڳئے او درخت پراݨا صدیاں دا او کرسیاں میزاں در تھی ڳے حالات بدلدے ݙیکھ کر اہیں کہیں پکھڑو ڈھیر سفر تھی ڳے ساکوں اشتر کہیں دی نظر لڳی اساں ماکھی لوک ظاہر تھی ڳے تاں اے اتھاں دریا دے سکݨ نال لوکاں دے لہجیاں اچ تلخی آئی اے لوکاں دا روزگار مک ڳے لوکاں دے روزی روٹی دا ذریعہ نی ریہا تے او ول ایہے لوک جیڑھا ہے نا ول او ایہو جے کماں اچ پے گن جیڑھے کم معاشرے اچ پسند نی کیتے ویندے تے اے دریا لوکاں کوں تہذیب ڈیندن لوکاں کوں جیون دا سلیقہ سکھیندن لوکاں کوں سکون امن محبت عطا کریندن۔ اچھا دریا دے
ہوونڑ نال جیڑھے بوٹے بچ ہندو تے تھوڑا جیہا سوجھلا سامنڑے ٹریکٹر دا او سٹ دے۔ او پمپ پل دے تلے ڈیکھو نا او ٹویل چلدا کھڑے ہاں بالکل پانی شک کے پانی کو شک کر دے نا اور اینا تو کوئی خرچہ کہنا اسی صرف سٹارٹ کھڑا ہو سی تھیا کیونکہ پانی جڑا زیر زمین آندے ان کو سکنگ کرن کیتے زور لاونا پوندے دو ڈھائی سو فٹ اے تو پانی ہے پیا ان کو مویا پانی ملدا پے تو او آرام نال سٹارٹنگ دے وچ یعنی جڑا کہ ایک گھنٹے دے خرچہ تھی سی او پانچ گھنٹے او ہک گھنٹے دے خرچے تے کڈھ ویسی اور او فامنے سارے او فصل یعنی فل پائپ بھری تے آندا پے اور او اپنے کپاہ کو پانی لائی کھڑے فصل کو سیراب کریندا پے اور اے ایتھ نی اے پوری پٹی دے اوتے اے پریکٹس تھیندی پئی ہوسی اور لوگ خوش ہوسن دوہاں کناریاں دے اوتے اچھا مرشد میں ہک عرض کریساں کہ تساں سوجھنا سٹیسو کہ دریا جتھاں کہ انسانی زندگی، حیوانی زندگی، چریندے پریندے نال انہاں دے وجود ہن ہک بئے نال گٹھا ہے اتھاں کہ تساں سوج لا سٹو اتھاں دریا دی مݨ دے اتے جیڑھے پودے ہن نا جیویں سار دا پودا ہے ایندے نال چھبیاں بݨدیاں ہن اے روزگار بݨدا ہے۔ تار دے اوندے نال نہ جڑے تے ہن وکدی کھڑی ہے۔
اے ہن پچھلے ریہاڑیاں صفاں بݨدیاں ہن۔
پچھلے ریہاڑیاں میری گھر آلی ٻوہاریاں کھدیاں ہن ایہ مور چا ویندے ہن تے او ٻارہاں سو روپے دا گنڈھا ݙے آئے۔

اور ثقافت دے حوالے نال آگاہی ݙیندے ساری کوشش ہوندی ہے کہ اساں اپݨے ݙیکھݨ آلیاں کوں سرائیکی زبان تے ادب دے حوالے نال جتنا کجھ تھی سڳے اساں انہاں کوں اپݨے خیالات اپݨے دانشوراں دے خیالات انہاں نال سانجھے کروں۔ غیور بخاری صاحب دی بڑی محنت ہے بڑا انہاں دا کم ہے ایں حوالے نال اور میری درخواست ہوسی کہ تساں سویل سرائیکی چینل کوں حالی تک اگر سبسکرائب نی کیتا تاں ایکوں سبسکرائب کرو اور اپنے دوستاں سنگتاں کوں وی آکھو کیونکہ اے ہک کاز واسطے بنڑایا گے اے چینل اور ساڈی کوشش ایہا ہے کہ ایں چینل دے ذریعے اساں سرائیکی وسیب کوں ہستا وستا ڈکھاؤں وسیب دے سارے رنگ ایندے وچ موجود ہوون وسیب ایندے وچ ایویں ساہ گھندا توکوں نظر آوے اللہ توکوں خوش رکھے سائیں۔